neges yna, ond rwan mae gennym ni rwan rwy'n sydd yma. Diolch yn fawr iawn, Ian, am ddod ato ni heddiw yma. Dwi'n gwybod bod ti'n brysur, mae'n gyfnod bach yn brysur, hefo y gêm gyntaf fori yeah, yn erbyn Kazakhstan. Uh, Ian, wrth gwrs, di pennaeth cysylltiadau cyhoeddus Cymdeithas Peldroed Cymru. Um, un o'r dyn- un o'r dynion, un o'r bobl sy 'di gwneud newid, dyna dyna dyna ma' pobl eraill yn mynd i ddeud amdanat ti Ian, hyd yn oed os wyt ti ddim yn mynd i yy glochda'r am y pês dy hun, ond un o'r bobl sy 'di gwneud newid sylfaenol yn yr berthynas sy gynnon ni rhwng yr iaith Gymraeg a'r byd pêl-droed, ac un o ac a dy rôl di 'di bod yn gwbl allweddol ar gyfnod lle oedd 'na bobl eraill hefyd yn gwbl allweddol yn ei lle. Ond, timod, mae 'na stori, mae 'na hanes diddorol i'r newid 'ma, yn does, o bymtheg mlynedd yn ôl, falle, i lle 'dan ni 'di cyrraedd heddiw. Ydi. Yym, diolch yn fawr iawn. So, dwi newydd adael y garfan rŵan, 'dan ni'n paratoi ar gyfer y gêm yn erbyn Kazakhstan a Gogledd Macedonia dydd Mawrth. 'Dan ni'n yym, Gynnon ni gynhadledd rhyw wasg efo Craig pnawn 'ma, mae bob tro'n ddiddorol. Gawn ni weld be' fe gen Craig i ddeud. Yym, na, mae o'n daith ddiddorol. Yym, o ran cefndir, o'n i'n y bbc cynt fel sylwebydd am ryw ugain mlynedd, sylwebydd pêl-droed, pan ges i'r cyfle i ymuno â'r Gymdeithas Pêl-droed. O'n i gyda'i sylfaen yr holl beth oedd, yym, dros y blynyddoedd yma, 'na lot yma falle sy 'di profi hyn. Yym, 'dan ni 'di bod fyny a lawr, Byth yn cyrraedd rownd y terfynol, wel, dim ers 1900, Cwpan y Byd 1958 a wyth ola' 1976 yr Ewros. Ond yym, o' 'na gefnogaeth weithie, weithie o'dd y gefnogaeth yn diflannu, ond o'n i byth yn teimlo fod 'na gysylltiad uniongyrchol rhwng y tîm a rhwng y gymdeithas a'r cyhoedd, prin o'n nhw'n licio pêl-droed ai peidio. A fel ges i menodi rhyw ddeuddeg mlynedd yn ôl, y gêm gyntaf o'n i'n gweithio arni o ran y gymdeithas oedd Bwlgaria gartre, Brian Flynn oedd y rheolwr. Dwi'n cofio yn y twnnel cyn y gêm, doedd na'm byd oedd yn adlewyrchu, yn y stadiwm rili yn Ninas Caerdydd, yn adlewyrchu fod Cymru'n chwarae, oedd na'm byd oedd yn adlewyrchu sut fyddai'r chwaraewyr yna 'ma'n teimlo'n balchder, yn Gymraeg nag yn Saesneg, dim unrhyw iaith. A dwi'n credu oedd 'na apathy tuag at y tîm. gan y cyhoedd, apathi gan y chwaraewyr tuag at chwarae dros Gymru falle. Yym, felly sut oeddwn ni'n gallu mynd ati i newid hynny? Do, a yn ffodus iawn, yym, o ran cefndir ddaru ni benodi Gary Speed fel rheolwr i'r cyfeistir lawr efo, o'n i'n nabod Gary ers blynyddoedd, ers pe- achos bod fi wedi sylwebu gymaint a- arno fo'n chwarae, a jyst siarad efo fo, ac oedd o'n ymwybodol fod canlyniadau ddim yn mynd i fod yn ddigon i newid pethau. Mae'n rhaid i ni fod yn gwneud mwy na jyst canlyniadau. Yym, ar y dechrau oedd canlyniadau yn wael beth bynnag, felly oedd hynny'm lot o help, ond ar ni ddechrau penderfynu mynd o gwmpas Cymru yn wneud sesiynau holi ac ateb, yym, sef beth sy'n gwneud rhywun yn Gymro neu'n Gymraes yng Nghasnewydd yn wahanol i sut mae rhywun yn teimlo ym Mhorthmadog, Wrecsam, Aberystwyth, Drenewydd, Hwlffordd, beth bynnag, ond yn y diwedd fo' ni isio pawb yn cefnogi y tîm pêl-droed. Ac oedd o'n fwy na jyst iaith, oedd am hunaniaeth, fod rhaid i'r chwaraewyr, fod rhaid i bawb ddeall pwy oedden yn cynrychioli, pwy oedden ni, be' ydan ni'n gynrychioli, nid jyst rŵan ond yn hanesyddol. Yym felly oedd hynny'n rhan o'r peth ddaru ni, rhyw fath o egwyddor ddaru ni sefydlu. A un o'r pethe cynta, o'n i 'di bod mewn llefydd fel Llanelli, Drenewydd ag yn y blaen efo fo, un o'r pethe cynta nethon ni efo fo oedd mynd i'r Steddfod yn Wrecsam ar y dy' Gwener, a o' 'na 5,000 ar ugen yne, dim i weld Gary ond yna 5,000 oedd un a 'na un o'r seremonïe yym urddo wrth y cerrig Fel o'n i'n cyrraedd fewn, a mae Gary'n dweud what's that? A mae fi'n dweud don't worry about it, win the World Cup, you'll be the main man, you'll be a arch to win. So, oedd pawb eisiau Gary, oedd pawb, cig eidion Cymru, oedd pawb lle bynnag o'n i'n mynd, oedd pawb eisiau siarad efo Gary. A er fod ni ddim yn llwyddiannus, o'n i'n gwybod mae gynnon ni rywbeth fan hyn, sef y cysylltiad personol gyda cefnogwyr, gyda'r cyhoedd, a dyna dwi'n credu sut ddaru ni osod sylfaen be' 'dan ni 'di gneud a ma' 'di para gyda Chris Coleman, Ryan Giggs, Rob Page, A rŵan gyda Craig, o'n i'n Pwllheli nos Wener efo Craig, o' 'na gant a hanner o blant ar y rec yn Pwllheli, lle oedd Craig yn mynd rownd yn siarad efo nhw ac yn y blaen, a wedyn oedd 'na ddigwyddiad yn Neuadd Dwyfor, 400, y lle yn orlawn, teuluoedd yne, saith, a ni'n neud holi ag ateb, saith tan tan nhad i naw, a ma' ma' ma' ma' jyst yn grêt fod Craig yn gweld pa mor anodd ydi o fynd o Gaerdydd i Bwllheli a nôl, a dyma'r bobl sy'n dod i'n cefnogi ni, felly mae'n gweithio'r Mm. Mae ffordd i chi, dyna di. Ac yn yr, yn yr fideo bach na sydd na am y digwyddiad yna yn Pwllheli, um, yeah mae'r plant yn siarad yn dydyn, a maen nhw mor ddiolchgar, maen, maen nhw'n cyfeirio at bethau fel, mae fel breuddwyd bod yeah, o di yeah. bod di dod yma yr holl ffordd o Caerdydd neu lle e, bynnag mae'n byw, yeah, yeah, yeah. nhw'n de. a yn dangos y gwerthfawrogiad a pha mor bwysig ydy cyrraedd at y cefnogwyr yn yr yn yr ystyr yna. Wel, mae mae mae 'di bod i Bryn Gwran yn Sir Fôn, mae 'di bod yn Llechryd, Aberteifi, Llanrwst, Drenewydd, wedyn yn yn yn uh, Pwllheli, uh, a thai fach yn lleth ar ddiwrnod Owain Glyndŵr. Ni'n mynd efo fyna a siarad efo'r plant yn yr ysgol lleol ac yn y blaen. Felly mae 'di gweld dipyn o Gymru, um, sy'n bwysig. A dyna un peth mae o eisiau wneud. Ie. A yym os ydy clwb eisiau codi arian ar gefn y peth cyn belled fod yr arian yn mynd nôl fewn i'r gymuned neu i'r clwb lleol, fel wnaethon ni'n Bryn Gwran achos mae'n un o'r ychydig yy lleoliadau tarfan yn Iorwerth Arms, un o'r ychydig deuddeg tafarn cymunedol yng Nghymru ynde? 'Na ni. Felly oedden nhw'n beth beth bynnag oedden ni'n godi yn mynd nôl fewn i'r yym mewn i'r gymuned y mae o wrth ei fodd, mae'n siarad yn agored am ei fywyd, mae'n siarad am y Gymraeg, be oedd y cyfleoedd oedd ddim pen oedd o'n llai, mae ferch yn mynd i ysgol Pen y Pil rwan, felly mae'n sôn am hynny. Be oedd yn ddiddorol yn Pwllheli, a mae hyn yn sôn am pe mae rhywun yn sôn am hyder a datblygiad iaith, oedd da ni bob tro'n annog mae cynulleidfa oedd o deuluoedd sydd yna, a so rhwng saith a hanner i naw, a A lot o blant yn y gynulleidfa. A dda, oedd y plant yn gofyn cwestiynau i Craig yn y Gymraeg. Oedd gynnon nhw ddigon o hyder i wneud hynny. A dwi heb gael, a dwi 'di bod yn neud hyn ers deuddeg mlynedd, a dyma'r tro cyntaf i hynny ddigwydd. A fydde Craig, o'n i'n cyfieithu'n naturiol, ac oedd Craig yn ymddiheuro am y ffaith fod o'n methu siarad Cymraeg, a dyna pryd ddadaw sôn am ei gefndir o ran yr iaith ac yn y blaen. Ond fod y bechgyn, y plant yna, naw, wyth oed, efo hyder o flaen 400 o bobl, jyst dyma ydi iaith cynta nhw, dyma ydi iaith naturiol nhw. A ddaru nhw hynny Harri, o ma hwn yn grêt, dyma be ma fod. Yym.
Ond ma, ti'n deud bod y plant efo'r hyder i neud o, ond falle be fyswn i'n dadlau de, ydi nid y plant sy efo'r hyder i neud o, ond chi sy di gneud yr amgylchiadau, chi a'r gym- gymdeithas, yn amlwg, ond Ond dach chi 'di gneud y lle yna yn lle lle mae'r plant yn teimlo yn hyderus neu'n saff neu'n ok neu'n naturiol. Dach chi 'di, dach chi 'di gallu gneud yr awyrgylch yna i'r plant fedru defnyddio iaith gynta nhw. A dwi, dydi pob, dydi pob cyd-destun ddim yn wneud hynny, na 'di? Mae 'na, mae 'na lot o gyd-destunau lle mae'n mynd yn erbyn be, be falle fysa plant yn naturiol yn wneud. Ie, falle bod nhw yn teimlo'n, yn,
wedi dweud yna, oedd natur y clwb yn fwy... Ie. Lle, lle bynnag da ni'n mynd, ma, ma, lle yna di wedi bod yn mynd, mae'r natur um, naturiol wedi bod trwy'r gaeth Gymraeg, felly mae'r cyflwyno trwy'r naeth yeah. Gymraeg, mae bob yn unig beth sy'n Saesneg, di'r holi ag ateb efo yeah. Craig. Ond mae'n dda i Craig i weld hynny, bod gaeth Gymraeg lle ddim yn rhywbeth sefydliadol sydd jyst yn cael ei ddefnyddio mewn ysgol neu mewn um, corff fel y gymdeithas neu, neu'r llywodraeth neu beth bynnag, oedd o'n gweld o fel iaith bob dydd. Mae hynny'n wir, a mae, dwi'n cofio mynd i Gynarfon, o, steddfod yn, yn Sir Fôn, a, a mynd fewn i rywle i gael coffi a bobl, oedd e, mae mhlant efo fi, bydd a cael y sioc, o'n nhw'n cael y sioc fod nhw'n clywed Cymraeg yn naturiol, yeah. er o'n nhw'n mynd i Pen-y-cae a Plas Mawr yng Nghaerdydd. Yr un peth efo Nwyresau, pan ni'n mynd fyny i rei ardaloedd a maen nhw'n clywed y Gymraeg, mae'n beth da fod nhw'n clywed yr iaith yn iaith naturiol sy'n cael ei siarad bob, bob, um, bob dydd. Ond mae, dwi'n gweld Tim a uh, Gwilym ac yn y blaen, Alan a Gwynder fel a fyddan nhw'n cydnabod, dwi yn meddwl, a 2016 ar ei newid pethau, dwi'n gwybod chi methu mynd mlaen am 2016 trwy amser, ond dyna ddaru newid delwedd bobl am bêl-droed, cyn hynny oedd pawb yn meddwl mai'r unig ffordd i fwynhau chwaraeon a'r unig ffordd i werthu Cymru oedd drwy rygbi, a A, a, dydy o ddim yn ddadl, mae pêl-droed yn fwy o gamp na rygbi trwy'r byd i gyd, mae pawb yn chwarae pêl-droed. Os ych chi eisiau cyrraedd ar trwy unrhyw gamp pêl-droed i'r ffordd i wneud hynny, a ddaru 2016 ddangos i bobl, nid yn unig ei fod ni'n ga-, aethon ni yn Ddydd yr Eidaf fel petai, doedd na'm lot o ddiddordeb tu allan i'r cefnogwyr, fyswn i'n deud, oedd na'm disgwyliadau, ond ddaru 2016 newid pethau, ddaru ddangos i bobl fod ni'n gallu chwarae pêl-droed, ddaru ddangos i bobl fod chi'n gallu mynd a dilyn Cymru a mwynhau, a hefyd arddangos bod chi'n gallu defnyddio'ch iaith, y'ch diwylliant i werthu pwy ydyn ni a'n hanes ni. A dyna un o'r pethe, gawson ni lot, lot o lwc ar hyd y ffordd. Alla, dwi wedi bod yn ffodus yn y mywyd o ran, ges i magu Mae Colwyn, es i ysgol gynradd Gymraeg, es i ysgol uwchradd Saesneg, es i Aberystwyth, a dwi'n cofio'n Aberystwyth, O'n i'n, o'n i'n, yym, o'n i yn Pantycelyn, a o'n i'n chwarae pêl-droed, a dwi'n cofio rywun yn y tîm pêl-droed yn deuthai, o'n i'm yn chwarae, oddi cartre rywle, a lle bynnag o'n i'n mynd, o'n i'n cael yn gwawdio yn y Gymraeg, o'n nhw'n deud pethau amdani, so o'n i'n cyfieithu i'r bois yn deud, they've just said this about us, a hyn a llall, a nhw'n cael sioc fyna rhywun yn siarad Cymraeg yn chwarae'r coleg. Fel un o'r tîm ddeithe ar nos yna allan, oni bai amdano fi, fes nhw'n gwybod fod Cymraeg yn cael ei siarad yn Aberystwyth, a ges i anwes o sioc. Mm. A ni'n meddwl, go, mae yna rhywbeth o'i le fan hyn. be da ni'n mynd i wneud, creu geto fel Pontycelyn neu dylen ni fod allan yn cymysgu? O'n i, o'n i'm yn gwybod, ond mae hwn wedi bod ar ymfeddwl i trwy'r amser. Um, ond wedyn, yn, ddaru ni gael lot o lwc ar hyd y ffordd. O'n i byth yn teimlo fod fi, fo, fo chi'n gallu um, gwthio'r iaith lawr corn gyddfe neb yna ffor o neud o a'r ffor o neud o trwy werthu hunaniaeth a ddylen i gael lot o lwc a cefnogeth o Gary Speed yn gyfo o Chris Coleman yn ffantastig mm. a oedd Ryan Rob Page Craig maen nhw'n wych a mae rhaid fod ddod o'r top aethon ni yn 2014 Yym, falle mae lot ohonoch chi'n gwybod hyn, ond i- ll- lle o'n i 'di dechrau dod yn llwyddiannus. Aethon ni i'r wlad Belg i chwarae, a o'n ni'n cael gêm gyfartal, ond mis cynt o'n i 'di bod ar reci. A o'n i'n deud wrth Chris, 'da ni yma ar ganmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf, dylen ni wneud rhywbeth I goffáu hynny. A ddaru ni byth i feddwl, wel, sa fo lawr i fi, we, fi fyswn i'n mynd draw i Langh y Marc ag i fedd Hedd Wyn yn Artillery Wood, talu teyrnged i'r Cymry gath i lladd yn y Rhyfel Byd Cynta a mynd draw i fedd Hedd Wyn ag yn y blaen. So aethon ni draw yne, a aru fi ddeutho fo, oedd o ryw awr, awr a chwarter o flwsel. So aru fi ddeud, be ti'n feddwl? A wnawn ni wneud o. A medda fi, be os wnawn ni gael cweir noson gynt, achos mae Gwlad, Gwlad Belg yn dîm da. Neu diom ots, mae hwn yn bwysig. So bore ar ôl y gêm, y gêm gyfartal di-sgôr, ethon ni draw yna, a mewn un digwyddiad, oedd, a oedd y criw yma o fechgyn yn griw arbennig. O'n nhw'n gymeriadau arbennig, Neil Taylor, Chris Gunter, Gareth Bale, Joe Allen, Aaron Ramsey, um, Ashley Williams. Dwi'm yn gwybod os wnawn ni gael criw Dim jyst chwaraewyr, personoliaethau, cymeriadau oddi ar y cae. Dwi'm yn gwybod os awn ni gael, sgynnon ni'm hynny ar y funud dwi'n meddwl, ond awn ni, achos mae'n rhywle amser i'r tîm yma falle ddatblygu. Ond ddaru ni fynd yna, ac yn y cyfnod o'n i yna, o'n nhw'n dysgu am aberth, achos canmlwyddiant cyn nhw fysa wedi bod yna yn ymladd siŵr o fod. O'n nhw'n dysgu am Steddfod, o'n nhw'n dysgu am yr iaith Gymraeg, a o'n nhw'n dysgu am Hedd Wyn. A dwi'n cofio Gareth Bale yn deuthai, my mother's just told me, don't forget pay your respects to the poet. A mae'r darlun yna o Gareth Bale yn sefyll ar y pryd yn Real Madrid, tîm gorau yn y byd, beth bynnag oedd delwedd Gareth, yn sefyll o flaen bedd Hedd Wyn, dwi'n credu, yn bwerus iawn, dod â hynny i gyd at ei gilydd. A'r un peth pan aethon ni i Aberfan yn 2016, oedd o hanner can mlynedd ers trychineb Aberfan, lle gath y 144 eu lladd. Os aethon ni draw yna ag oedd yr un peth, a be ni'n deutho nhw, pan chi'n chwarae dros Gymru, chi'm jyst yn, i'r criw arbennig yna, chi'm jyst yn cynrychioli tair miliwn o bobl, ond chi'n cynrychioli'r bechgyn yma sy'n gorwedd yma yn Ypres, yym, chi'n cynrychioli'r plant yma gath eu lladd yn Aberfan, achos maen nhw'n rhan o pwy ydyn ni, maen nhw'n rhan o'n hanes ni, a dyna pam mae 10,000 ar ugain yn dod i'ch gwylio chi bob amser, dyna pam mae'r linc cry yma efo chi. Um, un o'r, un o'r pethau... O'n i'n sôn am Gary, a dwi'n sôn am y daith, sori dwi'n ymlaen fan hyn, ond un o'r, efo'r efo anthem er enghraifft, falle fod chi'n gwybod pen oedd tîm peldroed, dwi wedi sylwebu ar gemau yn Stadiwm Millennium, pen oedd chi'n mwyn clywed dim byd, ond na neb yna. A oedd na ddim teimlad o berthyn pen oedd yr anthem yn cael ei ganu. Ffordd aethon dros hynny, mewn stafell seis yma yn gwesty'r fro, chwech ar ugen o chwaraewyr, y staff efo Gary a Courtney Hamilton, Raymond Vahayan a fi. Raymond Vahayan yn dod o'r Iseldiroedd, wedi dysgu'r anthem, yn canu'r anthem ac yn deud os dwi'n gallu canu'r anthem a dysgu'r anthem, chi'n gallu. Ath Courtney Hamilton oedd yn canu'r anthem inni ar y pryd cyn geme, ath hi draw i siarad am ei balchder hi a nes i roi rhyw fath o hanes Cymru wrth gyfeirio at yr anthem. A wedyn nawn ni drafod pethe, ddaru Gary ddeud anybody got any issues with this? Neb. Stafell wag, chwech ar hugain o chwaraewyr a chi'n tro'n bois fel hyn yn eu ugeiniau cynnar neu arddegau, Joe Allen, Ashley Williams, baich o gwmpas a ddaru nhw ganu'r anthem fel na ddaethon nhw dros y swildod. So pethau bach fel yna, fi jyst plannu hade fel hyn a mae'r peth wedi, wedi tyfu fel yna, ynde? Wel ia, dwi'n cofio y profiadau o fynd i weld Cymru yn um, yn Stadiwm y y Mileniwm ar y pryd a mi oedd hi'n wag yna yndoedd a mi oedd yr mi oedd yr awyrgylch yn wahanol iawn a mae'r awyrgylch mor gynnes, mor, mor dynn ac mor Gymraeg hefyd ac yn teimlad dwi'n cael pan da ni'n mynd i weld Cymru adre ydy mae'n mynd yn fwy ac yn fwy Cymraeg bob tro yn dydy ar un adeg oedd geiriau'r anthem yn mynd ar y ticker a wedyn nath hynny stopio Mae 'na fwy o ganu efo yma o hyd ac yn y blaen. Ie, ie. Mae 'na, mae 'na, mae'n mynd yn fwy ac yn fwy Cymraeg rywsut, a'r Gymraeg yna'n dod â pawb i fewn, ynde? A pobl, pobl yn gallu defnyddio pêl-droed i gyrraedd, i, i, i gyrraedd eu Cymraeg nhw hefyd. Ond mae, mae, mae y polisi ydy, mae Rhidian Bowen Phillips sy'n wneud y cyhoeddi yn y, yn y stadiwm, mae'r Gymraeg sy'n gynta'. Yym, a ti'n sôn am yr anthem, dwi'n cofio greu, cofio gêm Gwlad Belg, um, un i ddim, pan ddaru Gareth Bale sgorio ar ôl 4 munud ar 20, a dwi'n cofio mo, waw, mae'n amser hir i fynd fan hyn, a darn o, be fyswch chi'n dweud yn Saesneg, batro ni am 70 munud, ond ar ôl 70 munud, Ar y dorf fyddech chi'n canu'r anthem yn naturiol. Dwi'n cofio edrych, o'n i'n sefyll yn y twnnel, edrych o gwmpas i weld pwy sydd wedi rhoi'r geiriau fyny, ond oedd neb wedi. A ddaru'r chwaraewyr gyfaddau yn y stad, yn y stafell newid wedyn, achos fod, anaml, mae chwaraewyr yn gallu rhoi pethau allan o'u pennau, fod nhw'm yn clywed hyn a'r llall. Ond ar y 70 munud yna, fod nhw wedi clywed yr anthem, a fod hynny wedi codi nhw trwy'r ugain munud, yym, Ugain munud ola. Ond ti'n sôn am y naws y peth, ben, ma, ma, ma Gwyn, Gwyn oedd yn edrych ar ôl. Mae di um, bod yn fradwr rwan a mynd i'r rygbi. Ers i Gwyn yna fynd yna, dyn nhw'n mynd i ennill gêm. Ond di hynny'n byd neu fo Gwyn. O, un gêm. Sori. A mae... A mae Gwyn di bod yna deng mlynedd. Na, di oedd ddim. Ond ar ei Gwyn fynd yn fel bod yna bethau gwell yn yr undeb rygbi. Ond, ond Gwyn oedd edrych ar ôl y ganolfan yn, um, Yn yn Dinard i ni. O'dd Dinard yn ddewis gwych achos y cysylltiad gyda yy gyda Llydaw. Llydaw, ie. A yym pan ethon ni yne, ethon ni yna gyda'r bwriad o, ma' 'na ma' 'na hyn a hyn o ieithoedd yn UEFA ma' nhw'n cydnabod fel ieithoedd swyddogol sy'n cael eu defnyddio mewn cynadledda ac yn y blaen, Sbaeneg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a, a Saesneg. So o'n i wedi bod mewn gweithdy ym Mharis cyn y gystadleuaeth, achos o'n i rioed wedi bod mewn rowndiau terfynol o blaen, be o'n i fod yn wneud? A ddaru ni sôn wrthyn nhw fyswn ni isio defnyddio fo, nid jyst i ddangos fod ni'n gallu chwarae pêl-droed, ond hefyd i i ddangos bod gynnon ni, bod ni'n wlad wahanol, fod gynnon ni'n iaith, fod gynnon ni hyn a'r llall. So, mewn cynadleddau swyddogol, noson cyn y gêm, pan dim ond y rheolwr sy fyny, fo' ni isio rhoi Osian Roberts fyny i ddefnyddio'r Gymraeg. So fo' Chris Coleman yn neud 'i stwff o wedyn, Osian. A be oedd yn digwydd yn Dinard yn y ganolfan oedd, fel, fel, oedd gen ni ganolfan an, anferth ond falle lle'r wasg fel hyn i'r i'r stwff cyffredinol, oedd gennych chi'r top table. So pwy bynnag oedd ar y prif fwrdd, os oedd o'n Joe Allen, Aaron Ramsey neu Ben Davies ac yn y blaen, yn y gorffennol be oedd yn digwydd oedd oedd chi'n ei cynhadledd yn Saesneg a wedyn os rhywun yn eisiau rhywbeth yn y Gymraeg a nhw'n wneud o rywle gwahanol tro yma be o'n i'n wneud a da ni'n wneud ers 2012 reit, mae Joe Allen yma, pwy sydd eisiau wneud o'n Gymraeg? Mae o'n cael ei holi, felly mae pawb yn gwybod wedyn. Mae pawb yn clywed yr iaith Gymraeg. A dyna lle ddaru bobl ddechrau holi, O, mae gennych chi iaith gwahanol. A be, fi oedd yn cyfieithu. A be o'n i'n neud, o'n i'n cael dipyn o hwyl efo fo, achos enwedig efo Osian, noson cyn gêm, fysa yy Osh yn deud rhywbeth am am Gareth Bale a fyswn i'n deuth you'd never believe what he's just said about Gareth Bale. A pawb, waw! A o'n i'n ychwanegu pethau. A oedd o'n dweud, nes i'n dweud hynny, na, dwi'n gwybod, ond dyle ti wedi we. So o'n i'n ychwanegu. Neu o'n i'n tynnu pethau nôl. So o'n i'n cael dipyn o hwyl yn neud o hefyd. Ond oedd bobl yn gofyn am gorau chwarae cyd chwarae, um, oedd ar arwyddlun ar y Cris. A dyna lle, yn y sgwrs yna, pen ddaru rwy'n ofyn i Gareth, What motivates you to play for Wales? The dragon on the shirt is all I need. A ni mewn, waw, pethau fel hyn. Ac oedd gennych chi Chris Coleman pan ddaru ni guro Rwsia yn deud, we might be a small country, tonight we were a continent. Oedd pethau yma jyst yn digwydd yn naturiol. Ond wrth ni yna, gyda'r bwriad ddaru ni, cyfryngau cymdeithasol jyst yn dechrau, oedd o'n fwy positif bryd hynny, ond ddaru ni drydar yn Saesneg, Ffrangeg, Cymraeg, Llydaweg, a bobl yn deud fod ni wedi gwneud mwy dros yr iaith Lydaweg mewn tair wythnos na wnaeth Llywodraeth Ffrainc mewn, mewn can mlynedd. Ond wnaethon ni yn Rwsieg, Slovacia, pa bynnag iaith, pwy bynnag o'n i'n chwarae yn erbyn, wneud i bawb deimlo mm. yn rhan o'r peth. A mae rai fi ddweud, yn, yn, dwi rioed wedi, a fyswn ni'n chi siarad efo lot o bobl oedd yn gweithio yn y gymdeithas peldroed ar y pryd hynny, dwi rioed wedi teimlo mor gyfforddus yn y Nghymreigtod cyn hynny, na ers hynny. Achos oedd bopeth jyst yn gyfartal. Pedair iaith ar hugain, cyfweliadau yn Gymraeg, Saesneg, beth bynnag o'n i'n neud. A dim issues o gwbl. A a a Chris o Tŷ Oliwnedd, aru Chris ddeud, jyst ewch yna, mwynhewch o, achos 'dan ni byth yn gwbod pryd neith hyn ddigwydd eto. A aethon ni yna, a jyst, wrth gwrs o'n i 'di paratoi, wrth gwrs fysa chi'm yn cyrraedd rownd cyn-derfynol cystadleuaeth heb baratoi, ond o' 'na elfen hefyd o gadewch i ni fwynhau o. Gadewch i ni fwynhau'r profiad, peidio â cymryd yn hunain o ddifri, gormod o ddifri, jyst bod ni a ddara'r daliad i ganrif. A wneith hynny gael ei ail-adrodd mewn rhyw ffurf ha 'ma efo tîm y merched yn mynd i i Swistir? O, dwi, dwi, mae'r ma egwyddor yr un peth yeah. gwneud o'r tîm, weithiau mae, wnaethon ni Qatar, ddaru o'm gweithio'n Qatar, achos mae rhaid cael llwyddiant ar y cae i wneud mm. o, dwi'n meddwl. Dyna lle da ni wedi bod yn lwcus. Efo'r merched rwan, A ma, ma, ma, ma nhw, ma nhw efo'r un math o deimlad ag oedd 2016, dyma'i tro cyntaf nhw, a ma nhw'n mynd yna gyda Owain Harris, sydd yn gweithio efo fi, sydd yn mynd i fod gyda nhw yn ystod y, y, y, yr ymgyrch. A mae'r un egwyddorion yna, nawn nhw ddilyn yr un peth. A ma, un, ma nhw yr un mor brwdfrydig, a gobeithio Wnaeth, yym, wnaeth o gael yr un sgil effaith ar, ar, arnyn nhw a ddaru 2016 ar y, ar y dynion. Ond mae'r e, egwyddor i gyd yna fydd bopeth, yy, mae ma 'na ddeg onyn nhw'n dysgu Cymraeg. Mae gynnon ni diwtor llawn amser Cymraeg, Aaron Evans, gyda ni o'r um, prosiect yeah. Dysgu Cymraeg. Mae lot o staff yn dysgu Cymraeg a mae um, deg o'r chwaraewyr y tîm y merched yn dysgu mm. hefyd, felly Allen ni hyd yn oed glywed mwy. Yym, ond ie, bydd bopeth yr un peth, trydar, beth bynnag dyn ni'n neud, fydd bopeth yn... Ma' 'na lot o bethe da ni ddim yn neud. Dwi'm yn dwi'm yn myn' i sefyll yma a eiste yma sori a deu fo' ni'n berffeth. Ma' 'na lot o bethe fyswn i'n gallu gwella arno ar lawr gwlad ag yn y blaen. Ma' 'na andros o lot o bethe. Yym, ond wedi deu hynny, gallai ddeu un. Peidiwch â cymryd hyn yn anghywir, nid yn prif swyddfa swydd ni ydi achub neu cael bobl i siarad Cymraeg, yn prif swydd ni ydi cyrraedd rowndiau terfynol cystadlaethau a wedyn ar gefn hynny gweld be dan ni'n gallu gwneud a trio dylanwadu a plannu adyn. Mae bobl yn sôn am yma o hyd, nid ni ddaru wneud yma o hyd. Doedd o'm byd i neud efo ni, achos oedd y cefnogwyr yn canu yma o hyd pen ath y chwaraewyr o gwmpas y cae ar ôl y ddwy gêm yn erbyn Gwlad Belg a Belarws, aru 'r cefnogwyr ganu yma o hyd yn naturiol. Felly ddaru ni benderfynu yn ista lawr mewn cyfarfod be nawn a ddylen ni gael Dafydd Iwan i ganu. Pe bai'r cefnogwyr ddim wedi bod yn canu yma o hyd fydden ni ddim wedi greu hynny. Dyna pam ddaru ni neud, ac ar y cyfnod yna, am y ddwy gêm yna, Oedd o'n berthnasol iawn ac yym dyn- dyna y stori tu cefn i hynny. Ond nid ni ddaru wthio yma o hyd achos oedd y cefnogwyr yn wneud o'n naturiol. Ac ar y funud, a wel dwi'n gweld Tim a Gwilym yna, does na'm byd mae'r cefnogwyr falle'n wneud yn naturiol sydd ar yr un lefel â hynny. Yym, felly, 'dan ni'n aros i'r cefnogwyr i roi rhyw gân neu oni bai fy' 'na rywun yma sy'n 80 oed efo cân ddaru nhw sgwennu deugain mlynedd yn ôl. Ond, yy, ie, dyna cefndir hwnna. Ac ar lawr gwlad, yy, ma' Clwb Pêl-droed, 'dan ni 'di sôn am am yym Pwllheli'n barod, ond ma' nhw wedi gneud rhyw fath o gam cyhoeddus mewn ffordd rŵan, yn dydyn, yn deud 'Clwb Cymraeg 'dan ni, 'dan ni'n trio defnyddio Cymraeg mwy a mwy', creu awyrgylch mwy a mwy Cymraeg, adlewyrchu realiti neu um, iaith pobl yn yr ardal ac yn y blaen. Ond fysa hwnna yn rhywbeth bysa chi'n gweld, fysa chi eisiau cefnogi yn fwy fwy mewn ardaloedd eraill o Gymru hefyd? O, bydde. A, um, yr, yr, yr unig beth fyswn i'n deud ydy, um, a da ni sôn am glybiau fel Pwllheli, um, y bobl lleol sy'n nabod i ardaloedd ore ynde? Ti'm isio mynd fewn yna a deud dyma be dyle chi fod yn neud. Mi ddyle fod dyfu'n naturiol. Dyle plannu hadyn a tyfu naturiol. Yym ond ie oedd o Clwb Pwllheli o Clwb Llanrwst o Bryn Gwr ond oedd y llefydd yma oedd o yn yym yn yn yn gwbwl naturiol. Does ti methu deud hynny am bob... Na. Be sy be sy'n od A dwi wedi dod ffwr o X, beth bynnag ydy o, X, trydar, achos ges i long bol efo, dwi ddim yn myndio, yym, dwi, achos rwy'n gweithio yn agos efo'r rheolwyr yma, dwi'n ffrindiau da efo nhw, a maen nhw'n gwneud lot tu allan i fod yn reolwyr, maen nhw'n lys-genhadon gwych, rwy'n fel Rob Page mynd i Dafn yr Eagles yn Llan Llanuwchllyn i helpu efo noson efo Twm Morys a Gwyneth Glyn i godi arian i gadw'r dafarn yn lleol, mynd i Tryweryn, mynd i'r Steddfod ym Meifod, mynd i Llanystumdwy ac yn y blaen, i'r ysgol lleol na pump ar ugain o blant a oedd o'n neud hynny a'r ddelwedd ola gath o oedd cael ei fwyan gan y cefnogwyr falle am y canlyniadau yn Slovacia so mae oedd yr ymateb a'r cyfrangau cymdeithasol, dwi'm yn mynd i beirniadaeth canlyniadau ond beirniadaeth rheolwr a pherson fel gath o a fi ol dwi cael llonfol o un swydd oes i ffwrdd so dwi ddim yn gwybod um, beth sy'n cael i, i, i, i ddeud ar um, trydar ag yn y blaen ond yn y gorffennol be ddari roi sioc i fi mae dau o'r clybiau oedd yn trydar yn Gymraeg yn gyson a dwi'n yn gwybod os dyn nhw dal yn oedd uh, Casnewydd Fysa chi'n meddwl allan o Casnewydd, Wrecsam, Abertawe, Caerdydd, mae'n dweud nhw fydde. A Bae Colwyn, fysa chi byth yn dweud fod Bae Colwyn yn ardal o Gymreig. Ond dyna'r ddau glwb oedd yn trydar yn gyson yn Gymraeg. So mae'n ei chi fel, lle mae clybiau? Falle bod nhw yn, dwi'm yn gwybod, ond dwi'm yn ymwybodol fod clybiau fel Aberystwyth yna nag yn y blaen. So falle rhai o'r llefydd fyddech chi'n meddwl fod yn fwy Cymreig na'i gilydd, ddim yn, a wedyn o'n i, ond on oedd Casnewydd a Bae Colwyn yn ddau o'r clybiau oedd yn yy yn trydar yn gyfnod Mae Wilson. lot mae'n siŵr i wneud efo unigolion allweddol yn dydi? Ydy, ydy, ydy. Mewn rhai llefydd penodol ar yr amser penodol ac ati. 2016 oedd Gwyn ti oedd yn rhedeg, pen oedd Gwyn yna, da- o ti'n rhedeg y Cynghreiriau domestig, a o'n i ar y timau rhyngwladol. Dyna cwbl oedd y gymdeithas. Erbyn hyn, mae'r gymdeithas yn gwneud mhob math o bethau tu allan i bêl-droed, ond dyna oeddwn i'n bennaf gyfrifol amdano fo. Oedd gennyn ni ddirprwy reolwr oedd yn Osian Roberts, oedd gennyn ni lywydd oedd yn Trevor Lloyd Hughes, ac oedd gennyn ni rhyw chwech neu saith o chwaraewyr, felly doedd clywed y Gymraeg a defnyddio'r Gymraeg yn, yn, yn beth gwbl naturiol. Rŵan, 'dan ni'n mynd fewn i'r gêm nesaf 'ma, efo Ben Davies a Joe Allen a dyna fo. A, Ia. achos am anafiadau neu beth bynnag rhesymau eraill 'di'r chwaraewyr ddim yn y garfan dwi'm yn meddwl. A Ben Davies wrth gwrs 'di neud y gynhadledd i'r wasg, Cwpan y Byd. Do, do, fo, ie, fo oedd yr yym, nath, nath bobl lot mwy o hynny na, na naethon ni, achos o'n i'n gwybod, wel, fod o'r peth mwya naturiol, achos yym, fod o'n mynd i... oedd o'n mynd i wneud o rywbryd, a oedd Joe Allen yn mynd i wneud o rywbryd, ac oedd, oedd, yn amlwg mae'r ddau yn wneud o ar, maen nhw'n wneud o'n ddwyieithog. Felly mm. oedd y Gymraeg yn mynd i glywed, cael ei mm. glywed mm. rhywbryd. Just, pe gath ei glywed, wrth gwrs, oedd o'n stori am y tro cyntaf o'n wedi clywed y Gymraeg mewn cynadledd i'r wasg yn rownd eithaf mewn cwpan y byd, oedd. Nw'n ni gloi ar uh, thema cwpan y byd, ta? Yeah. Felly ni symud dipyn bach yn bellach oddi wrth iaith a mwy teg at pel droed. Reit, ti efo'r garfan ar hyn o bryd yn y camp. Sut mae'n mynd i fynd nos fory te?
Pan ddaru fi ddeud, 'da ni'n cael cyfarfod bob bore, ha- di wyth. Wel, am ryw reswm maen nhw'n symud heddi, chwarter i naw. Dyna pam o'n i'n eitha hwyr yn cyrraedd yma. A mae Craig sy'n arwain y cyfa-. A wedyn ddaru fi ddeud, 'O, gwranda, dwi'n diflannu am gwpwl o oriau, achos dwi'n mynd i wneud y gynhadledd yma, Gwlad y Basg, Catalwnia. A ddaru nhw ddeud, Os ti'n gallu magu cysylltiadau i ni weld os allwn ni fachu cwpl o chwaraewyr yym sy falle efo cefndir Cymreig, so os oes rhywun yn gwybod unrhyw beth, wneith hynny helpu fi'n fawr pen ai nôl a deud, gwranda, dwi 'di ffindio boi o Barcelona sy'n gallu chwarae yng nghanol cae i chi. Yym.
Wel, 'da ni 'di bod yng nghwm efo perthnasau rhyngwladol ers degawdau erbyn hyn. O, so. Siawns bod 'na rywun rŵan 'di cael ei eni, neu geni, sy'n gallu chwarae pêl-droed. Os oes rhywun yn gwybod am rywle. Sy ddim yn cael cyfle yn Ngwlad y Basg neu'n Catalonia fel dylen nhw gael, ond falle jyst rhywbeth. Ddaru ni chwarae yn Ngwlad y Basg, yn yn Bilbao a ennill 2-1, dwi'n cofio hynny. Yym, tîm da iawn. Yym, sut mae pethau'n mynd? Ie, dwi'n credu pen ddaeth y... Mae'n ma od, pen ddaeth y dro, gath y dro ei wneud yn mis Rhagfyr yn um, Frankfurt, ie. Na, lle gath ei... Dwi'm yn cofio lle o'n i. Geneva, neu lle, rhyw un, rhywle yn Swistir, aethon ni allan yna, ac o pawb meddwl ar y pryd, o, mae hwn reit da. A wedyn, fel agos am ar gêm yn dod, mae pawb yn meddwl, ww, chos os gennym ni ddim Ethan Ampadu, os gennym ni Maren, os gennym ni Harry Wilson, bobl jyst yn meddwl, o, falle fo hwn yn, be maen nhw'n galw byd peldroed, banana skin, Kazakhstan a, a Gogledd Macedonia. Mae'n debyg, maen nhw'n hyderus, yeah. a mae'r ffordd mae Craig, os, o ran paratoi, Nawn ni byth ddim ennill gêm oherwydd diffyg paratoi. Mae'r ffordd mae Craig yn paratoi yn, dwi rioed di gweld neb tebyg iddo fo. Yym, a maen nhw'n, aethon ni fewn dy Sul, a f- yn y gorffennol mae'n gallu bod, o, fewn dy Sul, dipyn bach o hael, o, sut mae pawb, a nhw, na, dan ni fewn, bwmff. A mae'n disg- mae'r disgwyliadau gan bawb pryd rydyn ni'n delio efo'r wasg masnachol, hyfforddi, bwyd, beth bynnag, mae o reit, reit fyny fyna ynde. A does dim eiliad, mae peth cyntaf bore tan peth ola nos, mae Craig, bwm bwm, mae'n gwneud siŵr bod pawb yn gwneud eu gwaith. Um, Dwi'n dwi dwi eitha hyderus um, yn awn ni uh, ennill fori. A wedyn, cymryd y gêm nesa gam wrth gam ynde? Ie, cam wrth gam.
Diolch yn fawr iawn i ti am ddod ato ni. Diolch, da ni wir yn gwerthfarogi bod chdi dod ato ni. i'r holl waith y ti di wneud, Ian, a, a bod yn y lle iawn, yr amser iawn, efo'r weledigaeth ac yn plannu'r hapau yma dros y lle i gyd.